Nsellmulkom wasanna l-programm ieħor eh, ma' Mario Rita, ma mhux illum m'għandix il-Mario ħdejja kif qed tindunaw eh, fl-okkażjoni ta' jum il-mara eh, għandna magħna il-Jane Kirkop li hija l-President tal-Wiki u All Women's League. Nilqgħu kmana Jane. Grazzi. Mela, forsi tgħidilna tintroduċina inti minn inti? Mela, nis nawgura li lek pala mara u koll li kollok li sbaħ ġurnata, forsi ta' ftit aktar mistriħ, nafli taħdem ħafna, mara dedikata, u grazzi ta' dell-opportunità, għax fl-axħar ninsanejt. Mela, jina persona kont infermiera qabel, għand kelli karrieri ta' 15 sena, U wara 15-il sena kont studjajt negozju qabel fi żmien fi żmieni fl-80s ma tantx kienu opportunity speċjalment għal mara fin-negozju. U anka mħabba il-terbulanza politika li kien hemm dak iż-żmien, meta kelli 16-il sena kienet daqsxejn fis-sħab, wieħed ma setax jippjana, però mbagħad jiena tħalt Ovvjament Tim Ferreira u kont tal-qalb immens, ġifir għalli għamilt 15 sena ċallimni ħafna li nati apparti li nkun iktar iktar eh, ta' kompassjoni, ġifir bni li jina l-isptar nejt li bni li l-karattru jimmin jien. Sfortunatament kont lift l-ommi ta' zaħira ta' 17, għalwa kelli naqdi farrasi il-ħin kollu jina tifla unika u xorta komplejt bħajti għavvolja kien hawn kelli dat terbulanzi kollha qudiemi. Minn hemmhekk imbagħad meta kelli mbagħad sirtom, kelli tifla, u mbagħad ta' 35 sena prot bdejt il-propja dak li xtaqt u li kont studjajt għalih. Għax dak iż-żmien kien opportunità nistudjaw il-business ukoll u jien kont studjajt business l-iskola. Ej li kif qlibt kelli naqleb għax iċ-ċirkostanzi, però ta' 35 sena l-ħolma li kelli bdejta u bdejt bdejt fil-aġenda tal-proprjetà u baf taħt in-negozju tiegħi għaddejt minn ħafna esperjenzi sbieħ muħriġ bi proġetti ġodda u llum illi 20 sena bil-kumpanija u Ovvjament, dak li naf nixtieq ngħaddih il-ħadd ieħor għax jiena m'iniex eterna. U ninkoraġġa kull mara li tixtieq tiftaħ negozju ma taqtax qalba. Għax l-ewwel tarġa hija jibsa, però però kollox jekk għandek ħolma tirnaxxi. Determinazzjoni tħalli l-ħadd jaqtalek qalbek, hija l-ħolma tiegħek u ħadd ma jista' jgħixha x'hija tiegħek, però inti taħdem għaliha ma taqtax qalbek. Ekku l-parir.
Mela, inti l-president ukoll tal-wiki, forsi nislu naqra issa x'inhi din il-wiki u mela affarijiet li jidru sakemm titfi il-mobile. Mela, issa ħan nitkellmu daqsxejn rigward eh, kif qed tindunaw aħna ma niqfux, ġifieri dik prova ċara live li nisa ma jiqfux. Ma jiqfux il-mobile ma jiqafx.
Mela, forsi tkellimna daqsxejn ukoll fuq din l-organizzazzjoni għal min qatt forsi ma sema biha u. Permetti li kemm nagħmlu naqsajlek. Iva, mela le. Mela, ħalli żgur ma jtellifniex. U minn hemmhekk rajna kif bdejna bl-introduzzjoni tajba ħafna ta' ġejn il-mara kemm kemm importanti li tkun parti mis-soċjetà sa naraw anka ngħidu ħanejdu hekk li qed ikollha forsi aktar opportunitajiet eh, u m'għandix taqta' qalba ġifieri b'dik l-introduzzjoni li tajt tajjeb ħafna inti minn dak kollu li għaddejt naħseb tkun ukoll ta' vantaġġ għal forsi minn għaddej jew qed jaħsibha biex forsi jaqta' dawk ix-xewqat li qatt kellu. f'ħajtu. Mela, naddu għal wiki. Mela, wiki ovvjament ġiet minn xogħol tiegħi il erba snin niforma minn All Ladies League li qegħdin 450,000 mara worldwide. Norganizzaw il-Women Economic Forum li ssir darba fis-sena, ovvjament fjum il-mara u niltaqgħu n-nisa kollha ġo pajjiż ġo pajjiż u dak li jkun ħani li jena mhm. eh, l-auspiċju tiegħu u kulħadd jitrevilja u morru nagħmlu speakers nagħtu l-esperjenzi tagħna niltaqgħu n-nisa kollha minn kull ġeneru minn kull minn kull ġeneru għax anka irġiel jieħdu sem bħala speakers, ġifiri, aħna maħni xi feministi, aħna kulħadd welka. Ekku. Jiġifieri kull l-importanti li l-mara televa ruħa hija hija xi ħaġa li ta' tispinta l-mara biex titla' daqsxejn iktar jgħidlu bl-Inglis empowerment. Eh, empowerment mhux li tkun ġifieri. Eh, li jkun hemm bilanċ Li jkun hemm ta' parità ngħid, parità ta' ħsieb. Għax is-soċjetà is-soċjetà kollha mhux qed ngħid għal Malta biss, jien meta tkellem nitkellem globali. Hija dejjem l-aġenda qisu jagħmilha minn puntu di vista ta' moħħ ta' raġel. Ta' moħħ ta' raġel isom il-leaders u tgħid tliet kwarti tad-dinja huma rġiel. Mela, mela raġel ma jistax jifhem imħabba l-fiżjoloġija tal-mara kif jaħseb, fejn jidħlu l-affarijiet. Issa one size fits all. Mentri l-mara għandha ħtiġijiet oħra fejn jidħol leadership. Il-mara, il-mara ovvjament tal-privileġġ, il-mulej, li, li tkabbar l-umanità. Mħabba l-fizjoloġija tagħha mela ti tgħaddi minn perjodi ta' ħajta li kollha bil-fors isa jekk tiddeċiedi dejjem taqta' taqta' biex jitagħmel it-trobbija tal-familja u kollha l-istintom li raġel ma jistax ikollu għadde. Ħalli l-irġil jgħinu wkoll minn ix ngħin. Anka bħala raġel naħseb jiena huwa għandu rwol importanti wkoll fejn jidħol sem ta' familja, ġifieri aħna nafu li familja bej mara u raġel dan huwa punt li forsi xtaqt inqajjem. Għax forsi dak li jkun jisma' nitkellmu malfejn qed titkellmu fuq dil-ħaġa l-mara l-mara l-mara l-mara eh, kif wieħed jafu anke forsi hemm nisa tisegwu x'aħna fuq xi qed niddiskutu. Sfortunatament ħanajtek il-pis li, li dal-aħħar fis-soċjetà tjaqa' fuqha fejn qed tispiċċa anka forsi jkollha xi karriera jew jkollha ehm, tixtieq tiftaħ xi negozju għal rasa. Isa Għalkemm forsi qed jidher hemm barra li l-mara qed nippruvaw ngħinuha imma fil-verità dan kemm qed isir? Għax jiena din li nistaqsi l-awtoritajiet, ħa nsemmi pereżempju l-Gvern preżenti li għandna, eħe vera xi rridu anke mill-Kummissjoni Ewropea fejn ngħidu rigward equality u dawn l-affarijiet il-mara kemm hu importanti u li ngħinuha. Ma fil-verità, daw l-affarijiet huma fattibbli qed isiru tassew vera tisiru breqqa fejn il-mara tikollha daw l-opportunitajiet. Jiena dejjem ix-xewqa tiegħi forsi qed jismawna l-awtoritajiet eh, fejn jidħlu negozju ħanejta minnu minnu impjegat għandu struttura. Għalmenu jkun hemm sezzjoni għal-mara fejn il-ħtiġiet tagħha mħabba familja. Hemm ħafna single woman illum Huwa fatt li ħafna għaw ħafna single woman jaqtfu għarros u jixtiequ jkunu self-employed. U l-autorità jidri jifmu li tkun self-employed minn tix ta' pis eh, għal-gvern. Għax daw ħadmu l-ħaddima u kol maħmux tal-li jerfaw il-pisijiet ta' self tal-li kollom il-ħaddima maħħom u flok joqodu joqodu fuq il-benefiċċji soċjali għax single. Daw in-nisa fin-negozju sa nemmen daw musta jiftħu Mhux se jiftħu negozju kbir, kollha huma family, family businesses qed nitkellmu li hija l-mutur, tliet kwarti tal-mutur kif tiġġenera l-ekonomija ġo Malta. Ekku. Mela inti tittejn daqsxejn tgħid tagħmel jien dejjem ħlomt li jkun hemm sezzjoni bħal minn barra minn Malta jien nintaqa' għandhom għandhom ministru ta' posta mara li taqdi l-ħtiġijiet tan-nisa kemm tal-familja ministru tan-nisa. Ma fiha xejn ħażin għaliex? Għax in-nisa għandhom ħtiġijiet differenti. Dik hi. Issa jekk il-mara tqila u għandha negozju qiegħda titħallas anka fuq sick leave. Jiġifieri hemm hemm issues forsi għalhekk jaqtaw qalbhom ċertu nisa imorru wara. Però hawn ħafna talenti, kreattività kbira ta' talenti ġieli minn hobbies toħloq negozju. Jien niskanta bin-nisa Maltin kemm huma kreattivi. Niskanta hemm minni u niltaqa' magħhom u ngħoxa u nitpaxxa meta nisma' u nipprova ngħinhom imma x'ħin jaslu fuq dak id-desk jifqu hemm. Jekk inti single ġiġa ttimbrawk li hu at risk. Le, sorry, ngħinek biex titla' 'l fuq. Bnidem tittissaw. U kemm il-banek kif inti tmur tipprova tieħu working capital, working capital biex tibda. Għax inti ħadd ma kellu xejn minn qabel. Mhux hekk.
Mela mela toqtol għal għaddej qabel tibda. Mela xi tmur anka ġieli jgħidu l-om isma titħalli li d-dar koletera. Xidi, mara qed titsomlu li daġa d-dar sa tagħmel id-dar tajb għax għandha idea għada laqqas għada laqqas twildet. E, il-negozju huwa u l-ewwel sena speċjalment għandek u ma ssibx lajnuna jiena lajnuna finanzjarja biex tibda. U jiena qed ngħidlek għax għandna ħafna programmi u tal-Ewropa he, finance u kif kif il-marata, imma fejnhom il-flus? Dik hi.
Kull programm li hawn proġett tal-Ewropa di għaddejt minna jien nitkellem għax għaddejt minna jien mhux għax qiegħda nipprova maqdar imma personali tgħaddi minna. Tmur programmi anka titkabbar in-negozjar għax jien anka bord programmi programm għalkemm kont ġab in-negozju biex forsi nimraħ u niftaħ iktar bieb ieħor. Imma imma meta tiġi għad-dunkwe min sajtik il-flus. Il-proġett innifsu ma jiffinanzjakx. U mbagħad tmur il-bank u terġa' teħel. U inti tara din eh, bħala problema lokali jew bħala problema globali, ġifri jew bħala pajis aħna nitkellmu. Le, le, le, le.
Infatti, il-wiki għanda fej, fej, le, le, hija hija globali. Hija globali, li għaliex għaliex infatti għandna sections true wiki li jispeċjalizzaw fuq financing biex jippruvaw jaraw kif sa jgħinu n-nisa għaliex hemm l-istess problemi li għena żgur hija. Bħala pajjiż kieku kelli ngħidlek hemm xi pajjiż forsi mill-qut iktar minn ieħor jew. Ifimni third world countries narhom narhom l-iktar mill-qutin. Għat għandhom ħafna issues ukoll. fejn il-mara mistmata, però imma mbagħad tiskanta xi kultant mit-triq ukoll li bijaw. Imma jippruvaw jagħmlu l-crafts, hemm ħafna kulturi, u mit-triq jippruvaw jagħmlu għax ikollhom dak l-ispirtu entrepreneurali. Jaħseb ikun l-istrutturi mhumiex hemm. Ekku, Aħna issa ħan nitkellem lokali, għanna nisa mid-dar ibijaw, għax għandhom, għandhom sens interpret, u tajċ kem nammirom jien. Imma ma nasibx li xi darba jiġu fuq ħan iftaħħanut, għax jarawa bitqila. Imma l-ispirtu hemm qiegħed u dak nammira ħafna għandna nisa tad-dar mill-antik qed ngħid ta' ġifieri xi ħaġa fid-DNA tal-nisa Malti. Daqqa min ibih il-bajt, daqqa jidu tal. Dak huwa sens entrepenali. Jien għalija dak huwa talent. Da żgur hu. Għax huwa sens ta' beħ u kummerċ. U intom bħala organizzazzjoni qed nifhem tagħtu l-opportunitajiet u tgħinu tissapportjaw il dawk in-nisa u xek. Eħe, li jridu l-istrutturi, ngħinuhom milli nistaw, milli nistaw aħna NGO u aħna laqqas flus manna aħna anzi noħorġu xi minn daqqiet, aħna niddependu mill-miżati biss, għax aħna ma rridux obbligazzjonijiet ta' spa, aħna ma nfittxu sponsors jew xi ħaġa. Bli għandna din hija ovvjament struttura globali għandna nsegwa, però però mbagħad għandna proġetti li nisa jistgħu jingħaqdu magħna bħala membri u anke rġiel. Din mhix ħaġa ta' nisa biss. Aħna qed infittxu talenti moħbija, kapaċitajiet, hekk tafx l-iskola jekk ma jimpurtax kulħadd huwa vadu. Aħna qed infittxu nies aħna għall-poplu qegħdin hawn, nies tal-poplu li nixtiequ nagħtuh viżjoni. Id-dinja mħawda kullimkien ejja nkunu reali. Mela aħna truwiċċi globali qed nagħtu viżjoni ġdida Hija hija t-triq għax aħna nsegwu 17 17 il 17 il section fejn jidħlu tal-United Nations jiġi fuq sostenibilità u din se twassalna sa 2030. Ġifier dan huwa l-ewwel pass għadna 2023 il-vjaġġ ta' finti huwa twil. Inti tibdih bl-ewwel tarġa, bl-ewwel pass. Tistax tasal għad-destinazzjoni tiġri. Mela aħna hekk qed nagħmlu f'da snin qed nagħtu viżjoni ta' kull settur. Min irid jingħaqad magħna fil-bidja għandna sezzjoniet fil-bidja, min huwa avukat jista' jitqaqad magħna, min hu mara tad-dar għandna s-section tas-soċjal, għandna s-social club biex ngħallmu anke l-koppji ż-żgħar ta' kif jisiru bil-għaqal u jerġa' jibda l-galbu u kif ifadlu għax da tat-tifdil naqas naqra u għalhekk jinstabu f'ċertu problemi. Għax l-għaqal qisu Aħna dejjem dejjem ħarisna l-Maltin kienu ħarsu lejna galbużi. Eh, nafu nifrankaw. Mara Maltija.
Għale, għale.
U dik isna dak is-sens li fniħu nixtieq nerġa' nġibu lura jiena. Għaliex? Għax il-mara il-mara Maltija intelligentissima. Jiena Hekk hemm mara tad-dar hemm, inħares lejha. Jien biddil kont għamilt fuq stazzjon ieħor, kont biddilha l-isem, kont biddilha l-isem, ma ngħidulux housewife, sorry iżjed. Domestic engineer, għax din in-ners, hekk it-tfal ma jifilħux, l-ekonomista tqassam il-paga, jekk jekk Ġifieri di tagħmel tagħmel ir-roles ta' kollox, il-chef, il-lodri, ġifieri. Kollox.
Ġifieri di ma ngħidulix housewife, għaliex housewife, le. Hija domestic engineer, għax kapaċi tagħmel engineering il-ġurnata kollha. U għaw nixtieq nempower jom dan nisa tad-dar, jiena ħriġt ukoll bl-idea tal-living wage. Għal min irid irabbi 'l uliedu, issa u sew hux raġel. Forsi jixtieq irabbi 'l uliedu. Jew hux mara. Dak hija hija deċiżjoni tal-koppja li jaraw min se joqgħod. U mhux se jif il-flus ġa qegħdin hemm kull ma irid tkun hemm redistribution ngħidli għaliex. Għax iċ-children allowance ġa jeżistu, naqblu? Iċ-child care b'xejn ġa jeżisti. It-transport b'xejn ġa jeżisti. Hemm il-breakfast taw. Il-breakfast club.
Mela daw ġa jeżistu. Mela inti kull ma tiġi veġa qegħdin hemm il-minimum wage għalmenu jħallas bolla dak li jkun u joqgħod irab għax daw busta jużhom ikun frankom il-gvern. Mela inti jomlu ħalli jkun min ikun id-dar istess sew mara jew sew raġel. Iħallsu l-inqas bolla ħalli meta jiġu għal-pensjoni. isibuha l-qoddim u apparti minn hekk, apparti minn hekk, jkunu financial dependent, mhux isma' għax qed taħdem il-mara pereżempju r-raġel jgħidil isma' tini naqra lek. Jew vice versa x'il-mara tini naqrek għax inti ġifieri ejja din il-parità, din li wieħed jikkumple din li rridu nġibu fis-soċjetà tagħna aħna lek qed naħdmu biex kulħadd ikun ugwali u jkollu l-istess opportunitajiet. u li hija importanti u forsi biex ukoll nidħlu iktar fil-fond ta' din l-organizzazzjoni ġifiri ta' din l-NGO, il-Wiki. Forsi hemm min jgħidlek imma isma' din edha internazzjonali. Taffetwa inti li inti l-President u edha hawnhekk stazzjonata ġewwa Malta għax inti Maltija. Huma jaffetwaw jgħidulek pereżempju le din tissir b'dak il-mod ta' dak il-pajis, jew ta' dak il-pajis, jew iħalluk libera li kull pajis jimxi bil-mod tiegħu. Assolutament le, immaġina qegħdin 155 pajis, aħna natajna l-odda l-istruttura sibnija lesta ta' kif l-affarijiet jaħdmu. Il-bqija ma jindaħlux fil-affarijiet lokal. Alla ħares l-ewwel nies hemm pajjiżi li minu qiegħed avvanzat iktar minna, u hemm pajjiżi li li li qegħdin inqas minna. Ġifieri din ta' ta' sutra biex aħna naħdmu għal pajjiż Aw, il-pajjiż il-pajjiż li tagħna jkun qed jgħix għall-issues li jkun hemm ġol pajjiż to empower women biex noħorġu b'daw l-edejat għall-kultura għall-pajjiż tagħna, what's going on. Imma mbagħad hemm pajjiżi per eżempju, li għadhom il-mara laqas vot manda. Eh, tifim li għadhom għadhom eh, women's labor, eh, prostituzzjoni, child labor, ġifim hemm biex iżżo pajjiżi li daw stess qed jaħdmu għax tawhom l-istruttura għandhom il-beka biex il-pajjiż tagħhom jiġi aħjar mill-li ju. U jippruvaw isolvu aħna l-problemi nafuhom ġo pajjiżna. Aħna xogħolna mhux noqogħdu maqdru jew għax nafu b'dik il-problema nafu biha. Hmm. Aħna nies kreattivi u ħantuk is-soluzzjoni. Issa sta għal min jismana, aħna mmorru naddu l-politiċi u NGO zoħra, aħna ninaqdu ma' kulħadd bil-ħaq. Ninaqdu ma' kull entità, NGOs, min irid jaħdem magħna u għandu l-istess prinċipji Aħna ma per eżempju, aħna namlu ħafna MOUs. Għamilna per eżempju MOU ma, ma non, oh, partially non-visual. Ma nom, nejnu għom għax huma jamlu entrepreneurial xogħol, ħadd ma tantx jafu, inna naqda magħhom li nejnu għom. Per eżempju, dajnuhom għax għandna il-marketing department dajnuhom b'dak il-mod. Untuhom intuhom dak li jixreq ilhom. Eżatt.
Dak dik forsi dik il-naqra mbuttatura u forsi sapport. Eħa xem struttura.
Mux toqgħod iżid issib il-personal Għandek kollox, għandek għanna kollox. Diversi tista' tgħid. Anka għandna l-beauty and fashion għaliex għax mara għandha tħossha

Jiena s-saddiżm tiegħi u nixtieq li ż-żgħażagħ nimmentirjawhom biex ikomplu l-legacija tagħha di. U bat huma ovvjament hemm l-uliedhom. Oh. Le, xi ħaġa bħal din hija importanti anzi li ma tiqafx imma li ġenerazzjoni wara ġenerazzjoni tibqa' tinbena ħalli il-frott tagħha jibqa' jgawdih ġenerazzjoni ta' wara. Aħna l-enerġija naħlu mill-ħin liberu. Speċjalment u tfal Mhm. kif semmej tajjeb inti, huwa tajjeb li kollhom daw l-opportunitajiet, opportunitajiet fejn it-tfal, ħan nitkellmu fuq tfal, per eżempju, tal-etajiet tagħhom ikunu diġà ikollhom dak l-opportunitajiet imma adattati għall-etajiet tagħhom. Eżatt.
Għal-mod tagħhom, għal-moħħ kif jaħseb għal dak l-età, imbagħad meta jgħidulhom it-tfal Jiena, jiena, per eżempju, fejn tidħol edukazzjoni, inġeluhom kif nara bħal ġappun kif rajt minn barra jiena in-knowledge li nġib għax aħna nistgħu nixxerjaw affarijiet li ġa seħħu ġo pajjiżi oħra. Allura nsegwihom. Per eżempju, hemm pajjiżi li bdew l-entrepreneurial school, x'inhi, mhux se jmorru jiftħu negozju daw. Imma jġajluhom jaħsbu mhux jiddettawlhom u ħafna irrelezzajt għax jiena nġib ħafna stu irrealizzaw li tfal illum tant għandhom it-teknoloġija il-Google u whatever mhm. li fil-klassi qed iħossuhom boring. Jien da qed ngħidu mhux għal Malta jiena li nġib li ġiġa sar studju minn barra. U tajjeb li niftħu moħħna. Jien għalhekk in- insaqsi biex nitgħallmu u nagħmlu l-ħajja tal-Maltin Eżatt. aħjar u kemm għall-ġenituri u kemm għat-tfal u kemm għall-għalliema b'nifishom li huma dedikati. Però llum naħseb għalhekk għandna ngħidu ħafna nies bla sabar ġol-karo ġo ġol-klassijiet għax it-tfal illum it-teknoloġija ikunu ġa jafu jiena naf tfal ibelħu anka lili jgħidli nġibhom tfittix ta' Google ngħid tara daw. Darba waħda minnhom qaltli Inti sibha fuq Pinterest qed ascot nafadni x'inhi, di tifla ta' xar snin qed ngħid ta' ġifieri x'illum it-tfal forsi aħna l-għalliema għandhom sfida kbira. Allura naħseb naħseb wasal iż-żmien li t-tfal inġeluhom jipparteċipaw u joħorġu huma bl-idejat ta' kull suġġett li jingħata l-iskola. Għax l-iskola naħseb jien eh, ma tantx inbidlet minn 50 sena law kemm ili le le ċertu suġġetti suġġetti li imma għandna imma għandna bżonnhom għal dir il-life għandna bżonnhom da suġġetti
Il-biża tiegħi jien ma mbagħad anke bħala omm ma nitkellem minn aspetta omm mela. jiena. Ehm, il-biża tiegħi li qed nara li tfal mhux qed inħalluhom l-immaġinazzjoni tagħhom jisna nimponu xi ħaġa Eh, Dik bħalma qed nipprova semmejt inti, ngħid. em, fej tidħol teknoloġija, fej jidħlu affarijiet li ħanajtek fi żmien li ma kienx hemm, imma qed neliminaw isna dik il-kreattività li ġejja minn min dik it-tifel, minn dik it-tifla għaliex titwilet biha fis-sens tesprimi li l-annifisa mhux għax qed ngħidilha jien jew kif għandha ssir, imma xi em, fleta tagħha diġà pereżempju l-arti. Ekku. Jiena naf li f'daw is-sentejn kont nuħu pjaċir nara fuq il-Facebook meta kien hawn it-tfal ma kienu qed jattendu skola ma kienet online li l-kreattività enormi li kont nara pereżempju tfal ipinġu, tfal jagħmlu crafts, Għalek għetlek tfal. Ġifiri sabu din il-ħaġa. Għalek għetlek, u dak huwa l-ispirtu entrepenari, xinti entrepenari, qed tikkrea xi ħaġa differenti. Issa hekk inti tħallihom tiddettalhom jisom ġo moħħom, qed talqilhom moħħom. U jibżaw joħorġu għax jgħidu mhux nagħmel eżatt kieku jilek kien ħossni. Fil-verità tiġi tiġi l-kontra, tiġi l-opposta li inti dak U naħseb l ma jkollhom iktar ħajja faċli biex jgħalmu. Għax anke huma stess jibdew jieħdu pjaċir jaraw it-tfal tal-klassi tagħhom ħirġin daw l-idejat. Għax jien jidilli li l-idejat, il-karattru issawru minn ċkunitek. Jiena niftakarni, qed tgħid issa, ħa ngħid ta' fuqi, ġuda qed nitkellem way back fis-sixties sewwa. Kont ngħid il-mami tiegħi, kont ngħidilha kien hemm bażar dak iż-żmien kulħadd jafha Teresa Bażar kienet kienet famuża ħafna għaż-żabbar. Li kienet ħabiba ħafna tal-mummy. Kont ta' parsi s-sibt tgħidli farfar ta' parsi xi ħaġa bienkun għamilt naqa' housework. U kien ikolli ġel, kien qed bih il-minċotti u naqa' minn kollox. U ta' ħabib ta' ħabiba t'ommi kienet tħalli noqgħod inbih, jiġifieri stejż hemm kienu. Tkun eżatt. Jiġifieri mindu tkun żgħira, mindu tkun żgħira tkun ikun hemm. Mhux one size fits all. Dik hi.
Eżatt dik il-kelma. Għax kull jiena ngħid għalhekk għandna fingerprint waħda. Kulħadd hu unique. Għalhekk il-fingerprints mhux ta' kulħadd xorta. Eżatt, ekku.
Għalhom tistax titfa xi ħadd u kulħadd irid ikun l-istess. Kulħadd irid ikun. U titittihom l-ispazju tfal. Jiena jien nara tfal illum it-tfal intelligentissimi jiena jiena xi nħares li l-ġeneration ta' tfal. Illum eh, jien qedlek eh, eh, jalmuk. Xi kultant aħna wisq supervi wkoll. għax aħna akbar minn għalina rridu. Aħna kollox. Aħna nikkoreġu għom iwan. Imma tfal illum ngħid il-ġenituri kol għatu kasom. Għax qabel aħna fi żmien tfal ma kienux ma kellhomx leħen. Ejja nkunu konu jgħidu nentom il-gbar, jiena nibqa' niftakar titkellmux waqt li jkun jitkellmu l-gbar. Dik kienet kienet xi ħaġa li forsi il-generation tagħna qatt ma stajna nesprimu ruħna biżejjed. Naħseb il-mod ta' kif jasal il-messaġġ huwa importanti għaliex ejja ngħidu kif inhi li inti teduka b'mod tfal biex iġi kollhom rispett għal ġenituri jew għall allima jew ma fiha xi ħażin imma l-mod ta' kif inti qed timponi u l-mod ta' kif qed twassal dak il-messaġġ li inti qed toħloq biża' għax dik hi għax inti once li inti qed toħloqlu biża' hemmhekk dik ħa tibqa' taffettwah għall-ħajja għax imbagħad jekk hu jiġi biex jagħmel pass għada pitgħada ħa jaħsibha darbtejn għalax jekk ħa nagħmel hekk ħa jiġri hekk. Aħna ma nistgħux it-tfal noħolquhom trawmiet. Dik hi.
Għaliex daw kolhom morhom. U tiskanta, tiskanta, tiftakar ta' ta' tkunitek, għax il-karattri minn hemm jibda għandek l-ewwel ħames snin, speċjalment l-ewwel seba' snin fej fej jimbena. Fej jimbena l-karattru. Jiena nammira wkoll daw tfal tal-Ġappun. Kemm kemm kemm għandhom schooling ta' veru, disciplinati self it-tfal, it-tfal eh, natfu il-klassi tagħhom. Għax nieħdu ħafna loġġ, aħna għandna idea x'nistgħu impoġġu sa sta għal minu fl-awtoritajiet dak huwa dak huwa deċiżjoni tagħhom aħna li nistgħu nagħtu dal-kontribut bedejat u jekk ikun irid bżonn persun jekk bżonn konsultazzjoni u nispjegaw aħna dal qed inġibu lejn pajjiż. Ġieli ma l-awtoritajiet
avviċinawkom forsi jew intom avviċinajtu minnaħa tagħkom u proponejtu dawn l-inħsibijiet tagħkom u kelkom Jiena naħseb bekk imur fuq il-medja, naħseb kulħadd jara l-medja ġifieri aħna proposti tajna issa imma ma nistawx nimponuhom. Jien mhux li timponi, ma li tiddiskuti. Issa jiena kull ma tlabt, ovvjament qed nistenna appuntament, l-ewwel parlament tan-nisa x'qatt ma kellna Malta u kull kunsilliera ħatat il-proposta lil counterpart fuq is-suġġett tagħha. Issa hemmhekk naħseb ikun l-ikbar Għax aħna naħdmu ħafna ġamru kmim, ġviri naħdmu bħal naħla, u noqogħdu xinduqqu ħafna pompa. Pero mbagħad għandna l-proposti, ġifiri, aħna ħan itilaw bihom meta jtuna l-appuntament kont bat l-speaker biex ikonna l-ewwel parlament tan-nisa li qatt ma kien għax tal-anzjani jew tat-tfal u ta' żazaħaw però tan-nisa qatt ma kien U dik rajta daqsxejn deficit ukoll. Jaħaqna għax qatt ma kien hawn, Malti Line mhux biex maqdru, anzi, sejrin bil-proposti tfgħu fuq il-mejda tal-Kamra mbagħad sta għall-Ministri u n-nies li qegħdin hemmhekk flimkien mal-Oppożizzjoni għax it-tnejn importanti għal pajjiżna biex biex ovvjament ħarsu lejhom li qed nipproponu. Ekku.
Mela, qed nara fidejk dak il-booklet. Iva. Forsi tgħidilna daqsxejn x'inhu? Mela, qabel dan aħna l-ewwel missjoni tagħna hija filantropija, ġifieri aħna ngħinu ngħinu b'karità u nippruvaw nagħmlu fundraising għal entatajiet li jkunu fil-bżonn, fil-waqt li wkoll aħna il-humanitarian aid. Per eżempju, aħna 55 pajjiż dejjem ikolli shipment lest biex meta jinqala nature disasters, kull pajjiż jiba taħnek naħdmu, aħna naħdmu sisterhood u brotherhood. Biex kif appena. Kif appena, le dejjem niġbor għax flok jintremew, mela l-istudem isu container, biex kif jinqala bħal manqala tat-Turkija, mela kull pajjiż immedjat jibgħat ċipment minn pajjiżu biex mill-ewwel ngħinu l-persuni ta' dak il-pajjiż. Okay.
Infatti aħna anka seddejlu batna l-Jemen għax kien hemm gwerra, aħna fejn hemm gwerer ukoll. U batna batna ċipment għax ilhom seba' snin u ħadd ma jagħti kasom hemm il-Jemen. U mbagħad kien hemm żewġ ġurnalisti mill-BBC u tellaw żewġ video turanna n-nies jaqgħu mal-art u t-trabi jmutu għax ħadd ma ta kashom u bagħatna xipment imlejn jumlhom bil-frieken bis-slieka kull ma kien joqosna nagħmlulhom it-toroq. Il-Maltin hemm tara l-qalb tal-Maltin. Żewġ post fuq is-social media għamilt invadewna. Prosa, temmek tara eżatt il-Malti. Jiena dik dik dik ċassa l-Maltin poplu ġwej, poplu ġwejjed ħafna. Naħseb uniku fid-dinja, nafxet ngħid. Mela, tgħidilna daqsxejn. Mela, ovvjament għax il-Maltin għal qalbi u l-Malti l-poplu Malti huwa ġwejjed aħna ħanatu rigal il-familji fl-okkażjoni ta' jum il-mara. Da ilu naqra ħireċ mis-sena l-oħra u ħanillik għaliex kelli nefax ovvjament kelli daqsxejn marda twila u kellu jaqaf kollox għax dan vintajtu jien kont kont ġiġa ħabbartu f'Marzu li għadda, però ma seħx għax ovvjament kelli recovery twila u kollox waqaf f'esrem. Issa dan ħanatu li galli l-kull familja li teżisti ġo Malta Ktib ta' discounts ħajkun għal sena jista' tużah il-familja kollha tfal kemm il-darba jridu u fl-istess ħin in-negozju żgħar li ħafna minnhom huma family run qed jagħtu skonti fuq is-servizzi tagħhom qed m'hemmx limitu kemm jużawh

għax għal kelli nipprintja 180. U żgur.
Għax hawn 180,000 household bejn Malta u Għawdex, ġifieri daw kollha intitolati. Kollhom wieħed kull household u jixxerjaw kollha. Jista' tista' tmur it-tifel, it-tifla bih. F'dal ħwienet li jkun qed jagħtu l-iskonti. U m'hemmx limitu. u ħa jkun validu għal sena sħiħa. Għax da pilot project jekk jirnexxi għaliex le nerġgħu nagħmluh is-sena d-dieħla. Ma jiena meta tibda xi ħaġa l-aħjar tagħmilha bil-mod u kawta. Jalla tirnexxi għaliex naf li manka forsi momenti fejn kemm in-negozji Eh, li forsi wara li għaddejna minnu għandhom bżon li il-konsumatur Malti jerġa' jirrikorri biex jixtri minn għandu l-prodotti. Infatti għalhekk saret għaliex wara l-pandemija ħafna minn negozju intlaqtu ħażin. Intlaqtu ħażin. U jisimha xi ekonomi biex wieħed ifhem għax xi ekonomi. Hija x'maħruġa minn mara U taf tekonomizza ħna l-mara ta' dax bina nafu jekonomizzaw, jafu, jafu, jafu. Mara Maltija. Mara Maltija ħarġet minn da kienet ideja tiegħi għalkemm kienet l-ewwel fuq kienet inventa tal-vizjonarna Dr. Harbin fuq livella li jina nisa jintlab permess u għall-ewwel darba għal qed nixtieq nagħmilha l-familja għalt li Għad li sewwa tagħmel, għad li vvinta, ara kif trid tagħmilha u uża xi ekonomi. Proset, inizjattiva fil-fema tiegħi li hija sabiħa wkoll u li ħatejn ħajben fekaw ħafna nies minna. E, ġifiri fil-ġranet li ġejjin inti ħatkun qed tgħidilna kif anke aħna bħala PM News Malta nkunu wkoll. I hemm charge żejr għaliex jiġi downloadjat mill-PayPal l-app U awtomatikament, issa min fejem l-anzjani, għax jina nifhem, jina ma tantx inġidi xi xi esperta tat-teknoloġija, imma fem l-anzjani dak li jkun jista' jipprintjaw u l-mu joħduh għalhekk ġibtu printed li ju jista' jiġi printjat u sa jkun buklet żgħar dan għax għamiltu b'mod eh, biex anka dak li jkun biex dak li jkun jieħdu miegħu iġorru u tal-ħwienet sa jkunu jafu min huma u kull xar din irid ngħid kull xar tanti għax issa għandna dik kienet l-ewwel darba issa għandna ħafna nies li ħafna negozji li jridu jnaqdu magħna. Mela kull xar daw huma l-ewwel edit ġifir kull xar sa jiżdiedu anka l-iskonti għal min irid jingħaqad magħna. Jiena nistieden anka dan nies anka jidħlu membri magħna għax għandna wisq xintu ma nista' aħna u min jidħol membru magħna Dan huwa b'xej, jiġi downloadjat b'xej. U x'għandu bżonn wieħed biex jidħol membru ma? Xej, kull m'għandu bżonn jikkuntatjana. Forsi tista' tgħaddilhom fejn jistgħu jikkuntatjawkom u nkunu nistgħu ntellgħu fil-link ukoll. Issa kemm imbagħad ngħaddilek in-numru tat-teżorier għax aħna mela, foundation. Mela le.
Nkunu nistgħu nagħmluh fil-link biex dak li jkun interessat anke forsi jkun jixtieq aktar informazzjoni, mhux bil-fors biex jingħad biss, imma anka forsi interessa ruħu din id-diskussjoni u wasal iż-żmien li dik il-mara forsi tgħid isma' ili naħsibha li nagħmel dan in-negozju forsi jistgħu jgħinuni b'xi mod u għal daqstant U anka bħala membri jibberifikaw ħafna aħna nagħmlu attivitajiet ħelwin ħafna wkoll u mhux ħafna flus, ġifieri kollox effordju għax aħna Jiena qed fl-aħħar mill-aħħar mara tad-dar ukoll għaliex ikolli nsajjer kolli nagħmel ħafna xogħol ukoll. Ġifieri, ġifieri aħna irridu naġun daħlu is-savings li tifranka, in-nies jidjaw li jerġgħu jifadlu. U ovvjament imħabba l-oli tal-ħajja għalmenu qed intuhom naqra nifs fejn fil-verità jkunu qed qegħdin jiffrankaw dik ix-xi ħaġa jekk ġew bżonna mill-familja kollha.
Mela, ħana la malaj kien xem xi kummenti, ġew żamiet jgħidilna dak li kellna fil-kultura tagħna kollha qed jispiċċaw u joħdu għal barranin imma hemmhekk iċċarajna wkoll il-fatt teħe għax din tqanqal biża meta naraw xi organizzazzjoni xi NGO li hija globali ngħidu kif ħadd affettwana ma tagħti ħadd lil ħadd, ah, ma tagħti tort Anzi, lil biex, ħadd. ne- biex nissiguraħ, aħna l-kont saħ nerġu niġbru l-identità tagħna lura. Diki, eżatt, għalhekk U jien anka enfasizzajt. fix-xogħol privat tiegħi xi ħaġa oħra aħna ħana k- kif għax qatlek aħna ma nifqux. Em, Aħna bħal em, ħanamlu filmin kantella poster bat naddijulkom, għandna bżonn crowd, ħanoħorġu l-maskot nazzjonali Malti tal-ambjent li peġġewh it-tfal u mbagħad tarawh. U se nagħmlu filming ma' Nwell Island u għandna bżonn ħa nagħmlu ambjent ta' festa Maltija b'tal-qubbajt u għandna bżonn crowd biex jiġu jieħdu sehem u mbagħad fl-aħħar ħa nilloġġawh bħala l-maskott nazzjonali għal Malta. U ħaddieħor, anzi bil-kontra, il-pajjiżi ħaj jikkupjaw ħaj jagħmlu ieħor bħalhom mal pajjiżhom. Okay. Aħna hekk naħdmu. Biex għax kulħadd jixtieq l-identità tiegħu, il-kultura tiegħu ħadd, kulħadd jixtieq għax inti hekk drajt. Jiena jiena l-identità tiegħek anke f'xogħli ili nipprova għalhekk nipprova nerġa' noħroġ l-identità tal-bini Malti min jafni għandi għandi l-kunċett tiegħi ilu mit-2013 għaddej biex inżomm l-identità u mhux l-identità tagħna biss u tal-irħula tagħna. Xina fil-bini, imma fil-bini normali, imma jiena l-konċetti l-ispeċjalizzazzjoni li nżommu da djar l-antiki, l-arkitettura oriġinali, dak xogħli jiena. Għasa para kem nibda l-identità ta' Malta, jiena mhux patriotta, imma għax il-kelma fija. Ma fija xej ħażin billi tkun patriot. Le, le, fil-sens, jiena ġeja minn mirraħal zeġ, għazzaba li namira ħafna, u l-lum xin ħares tu ranajt ġejt minn hemm u ma niddeq xejn ngħid anka meta meta insife li ġejja minn veru raħal ċkejken li ħażabar fi ħafna kultura, ħażabar trawim tem, trabbejt hemm u l-identità ta' raħal Illum meta kont noqgħod il-qawra, kont nara kif tlifna kollox għax sens ta' komunità li kelli ġo ħaż-żabbar, ma sirtx titkellem ma kontx naf li Maltija, naf xejn naf x'qed ngħid. Tara d-differenza.
Għalhekk irrid nerġa' l-irħula tagħna irridu nżommuhom, imma rridu nkunu aħna. Dakku, ta' żgur. Li nkomplu nżommuha.
Ma nafx hekk tixtieq iżid xi ħaġa oħra aħna rigward l-attività li semmejt bil-qalb kollha ntellawha meta jkollna l-poster ntellawha wkoll fuq il-PM News Malta ħalli nittamaw ukoll li ħafna nis jattendu għal din l-attività. Le, tkun festa ħajkun, ġifri ista sejrin festa, ma sa tkun ġo Manuel Island, ħajkun hemm fil-banda sa tkun armata Imma da ovvjament biex anka, anka nipromovuh barra minn Malta l-identità Malta, ġifiri, ġifiri da sa jagħmel apparti li ħaj jikkupjawna mhux tal-li apparti li ħaj jikkupjaw jagħmlu maskot bħalna, għax aħna nixxerjaw l-idejat bej pajjiż u ieħor, li apparti minn hekk sa jkun qed idur mal-pajjiżi tad-dinja kollha biex nippromovu ma' ta' sbuħija tagħna u bħala l-festa tradizzjonali tagħna. Mela, grazzi ħafna ġejn tal-informazzjoni u tad-diskussjoni interessanti ħafna. Grazzi ħafna tal-ħidma tiegħek fisem in-nisa kollha. Minuta naqra, minuta naqra, jiena ma naħdimx waħdi. Forsi taraw il-wiċċ tiegħi ma wara jem tim. U sa tibdaw taraw, ma xaħna issa da pitada sa forsi ninaqdu jibdaw kull settur sa jiġi jagħti l-informazzjoni xaħna nagħmlu fuq is-settur partikolari. Ġifieri għandna s-settur tal-health, is-settur tan-nutrition imħabba tfal, ġifieri għandna is-settur tal-agrikoltura, is-settur tal-fisheries, is-settur tal-negozji żgħar, ġifieri għandna 22 chamber u 22 mara jaħdmu fuq l-espertiż tagħhom. Li li qed taraw il-wiċċ biss, hemm il-Viċi President ukoll li taħdem ħafna, hija Ġożett Ċappara li taħdem ħafna, għandna l-Kamra tad-Drama, l-Kamra tal-Arti, ġifieri aħna nagħtu spazju lil kulħadd. Min irid jingħaqad magħna u għandkom dat talenti, ejjew. Issa aħna nagħmlu proġett għax aħna appart li aħna mill-Ewropa nilsew li aħna mill-Commonwealth ukoll. Mela aħna fondi mhux bil-fors mill-Ewropa biex jgħinuna nagħmlu dal-proġetti, għandna ħafna nies li ħajjnuna biex nġibu l-finanzi biex noħolqu l-proġetti għal pajjiżna ovvjament.
Malek, ġifieri opportunitajiet hemm? wieħed li jfittixhom imma qegħdin hemmhekk u grazzi għan nies bħalek ukoll li jagħmlu dil-ħidma biex aħna anka bħala identità u bħala kultura ma tintilifx, nibqgħu naddu għal it-tfal tagħna, nibqgħu wkoll ngħinu nissapportjaw in-nisa kollha Maltin kemm jista' jkun ħalli jekk eh, forsi qatt ma kellhom dik l-opportunità li jimiru illum il-ġurnata hemm dawn l-opportunitajiet. U minn hemm ejjew aħna aħna talenti rridu ħanedhom imħuħ. għax kull persuna għandu x'joffri. Aħna dak qed infittxu, aħna riżorsi Malta m'għandniex għandna n-nies li huma intelliġenti. Jekk hu forsi wieħed li jaqta' qalbu għaliex jgħidlek isma' ma jiena m'għandix diplomi, jiena m'għandix ċertifikati, dik hija idea żbaljata li bil-fors irid ikollok ċertu ċertifikati biex inti tkun tista' tirnexxi fil-ħajja, fil-ħajja tista' tirnexxi basta jkollok l-iktar ħaġa importanti li hija determinazzjoni. u għalek nisbħal ġejn u nisbħal li jedin u kol f'din l-organizzazzjoni jedin emmek sabiex intom ma taqtawx qalbkom u tamlu dak li intom dejjem xtaqtu u l-ħolma ta'kom issir realtà. Grazzi ħafna ġejn, inselmulkom aħna nintaqgħu. Jum il-mara.
Jum il-mara. U raġel ukoll għaliex le jiċċelebra mal-mara. Ħalli ħalli tkun żgur ġurnata sabiħa għal kulħadd.
Grazzi ħafna u nselmulkom.